Mae'r staff i gyd yn Gymraeg yma. E, Mae'r bwydlenni yn ddwyieithog, mae yr rhestr wyn yn ddwyieithog, e, mae'r gerddoriaeth sydd ymlaen yma yn, yn Gymraeg, mae'r celf ar, ar y waliau e, gen artistiaid lleol, A da ni hefyd yn licio defnyddio cynnyrch lleol um, yn, yn bysgod, caws gafr, hufen iâ, cigoedd, bob dim y medra ni. Cymraeg ydy yn iaith gyntaf ni a dim mae o'n dŵad yn eitha naturiol. A da ni hefyd wedi sylweddoli bod o'n ffordd dda o gael y twristiaid, y tramorwyr yma, maen nhw wrth i bodda yn clywed y Gymraeg a Maen nhw wrth eu boddau'n gweld y bwydleini dwyieithog. Ewch ati i ddefnyddio'r iaith os di hi'n dŵad yn naturiol i chi a does dim isio bod yn swil ei defnyddio i. Mae ma, um, tramorwyr a uh, twristiaid sydd yn dod yma wrth eu boddau yn, yn, yn clywed a gweld yr iaith ar, ar y bwydleini a falle.
Ni, dwi'n siŵr, da ni wedi bod yn defnyddio'r Cymraeg ers blynyddoedd. Dwi'n dod o Dinos Mawddu, a chi'n mynd clywed Saesneg yn Dinos Mawddu pan o'n i'n blentyn. Ac um, dwi'n meddwl bod hi'n neis iawn i bobl tramor a gorled yma sy'n dod yma i ymwel, ymwelio ag Anarfon yn wedig i glywed y iaith Cymraeg yn cael ei defnyddio yn naturiol yn hytrach na rhyw false sales ploy, os liciwch chi. Bob dim dyn ni'n gallu uh, roed yn Cymraeg a Saesneg wrth gwrs, uh, nefel arall mae, mae pobl yn dweud yn ordro'r peth, peth wrong. Um, ond mae'r signage, mae'r mae staff enwedig, rhan fwy o'r staff sy'n gweithio ar y ffrynt yn ddeall y ddau iaith. ddefnyddio lle dych chi'n gallu, ond da ni'n defnyddio fo'n naturiol bob dydd yma'n hyn. Ac fel yn dweud i gynharach, mae'n wahanol, mae Cynarfon a Gogledd Cymru yn defnyddio'r iaith Cymraeg yn naturiol bob dydd. Ac mae'n neis iawn i'r pobl weld bod ni yn wneud.

Felly, ia, yym, am wn i bod o, ia, yn trio bod yn gyfartal, ond blaenoriaeth i'r Gymraeg. Hynny yw, pan mae pobl yn dod i mewn drwy'r drws, da ni'n cyfarch nhw'n y Gymraeg. Yn gynta. Yn gynta.
Um, Just er bod ni'n byw mewn ardal lle mae'r rhan mwyaf o bobl yn siarad Cymraeg, felly dwi'n meddwl bod ni'n adlewyrchu hynny yn, yn, yn y ffordd da ni'n trin yr iaith yma. Da ni'n cael ymateb positif gyn bawb. gwahanol, ma rei jyst isio dod yn mam o fwyd, ma rei wrth i bodda yn cael trio chydig bach o Gymraeg, ma rei licio'r teimlad o fod yn clywed y Gymraeg, gwahanol bobl, gwahanol betha. Ma na fudd mawr o ran busnas jyst yn ca'l arian yym i i weithredu yn y Gymraeg. Mae'n anodd mae'n siwr os dych chi ddim yn naturiol o Gymraeg i neud gymaint a ni ella, ond y peth lleia, peth lleia un yn cael effaith ac yn ma pobl yn gwerthfawrogi hynny hyd yn oes ryw air bach ar dop bil neu bod y fwy- fwydlen yn ddwyieithog, jyst ffordd dach chi'n cyfarch bobl, jyst yr ymdrech lleia neu gwahaniaeth. Ond i mi, mi fyswn i yn annog busnesau eraill i ystyried y Gymraeg fel buddsoddiad, i y- i ystyried buddsoddi yn y Gymraeg, buddsoddi yn yr iaith Gymraeg fel adnodd, fel rhan o'r o'r strategaeth busnes. Yym, ma' 'na lot o bobl falla yn poeni am y gost, fyswn i'n deutho nhw i weith- i edrych ar bl- cynllun busnes, ac i roid y Gymraeg i fewn yn rhan o hwnnw ac i, ac i um, ariannu ar ei gyfer o, achos mae, mae, mae'r bwysig o hynny, dwi'n meddwl, achos mi'n mi eitha dalu ar ei ganfod yn bendant.
Wel, yn y bar, mae rhan fwyaf ein gweithwyr yn siarad Cymraeg iaith gyntaf. Um, da ni'n trio gwneud arwyddion, wel, mae'n mae ein arwyddion ni gyd yn Gymraeg. Da ni'n trio gwneud diodydd, fatha enwau Cymraeg fel, er enghraifft, um, llaeth y tarw. Um, da ni'n uh, Hefyd jyst yn hefo papurau newydd Cymraeg, pethau fel yna. Uh, posteri ar gyfer, fatha, ar gyfer gigiau Cymraeg yn lleol ac hefyd cod am Mangor ac yn Pwllheli a pethau. So da ni'n gwneud lot o bethau. Wel, mae'n bwysig oherwydd fatha, yn, yn enwedig yn Caernarfon, yng Nghaernarfon, mae um, iaith gyntaf ydi o i bawb, felly chwyd, os ydych chi'n rhoi arwyddion fatha Saesneg neu beth yn, yn bar bach, bydd pobl fatha eitha Ddim cymryd ar galon, o'n i'n meddwl, o, pan drama yn Gymraeg, o'r Cymraeg iaith gyntaf. Mae'n bwysig i, i bobl lleol yn, yn ogystal â ymwelwyr, oherwydd mae ymwelwyr yn hefo diddordeb mawr yn y Gymraeg hefyd. Da ni eisiau cychwyn fatha, ti'n dweud, helo, sydd ydych chi? be gai chi a diolch yn fawr iawn ar gyfer pob dim da ni'n trio wneud tu fewn. A mae ma ymwelwyr yn efo diddordeb eitha mawr a fatha eisiau dysgu mwy hefyd. Mae busnesau sydd ddim yn defnyddio'r Gymraeg, ni'n fatha, mae'n rili really yn helpu. yn leol, yr fatha ystyrllyfr Carreg Cyngor, busnesau eraill, sa'n nhw gallu manteisio wrth ddefnyddio'r Gymraeg. Mae'n gallu manteisio wrth wneud pethau bach, fatha cychwyn bob sgwrs yn Gymraeg, fatha da ni yn y bar yn fama, jyst mynd ati a wneud o, dwi'n gwybod, dio'm yn costio llawer i fatha gwneud ychydig o arwyddion, trio pwysleisio'r Gymraeg. Mae'n on beth eitha pwysig, bod yn dweud eitha pwysig, yng Nghymru ac yn lleol, yma mae yng Nghaernarfon. Mae'n ma rhan o mawr, mawr o'r gymuned yr Gymraeg. Yr iaith yn ofnadwy o bwysig.